Na deɛ wɔka nyinaa, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ nokorɛ da. Sɔfo sɛ sɛ sɛ adwoa nyɛ bayifoɔ ei awurade fa mbɔne kyɛ me. Na deɛ ɛteɛ ni
abranteɛ no deɛ anante anante akyinkyini akyinkyini a moti no nyinaa moayɛ mfomsoɔ. Aberanteɛ no ɔyɛ innocent. Ababaayewa no nso yɛ innocent. Na yareɛ no a aberanteɛ no yare no firi ne fie.
Ɛyɛ fie hɔ nnipa na ɛyɛ no. Efiri ne fie, efie wo n'abusuafoɔ no nyinaa me nyi ɔgye ɛnyɛ adoa ɔmo nyinaa enim yɛre no ɔmo a na yɛ abranteɛ no saa ɔmo a na yɛ abranteɛ no saa na ababaya no wante ne sɛ yɛse ababaya no abaya no ɛna ɛyɛ bayifoɔ wɔnyɛ bayifoɔ na nyame danadi kyerɛ me sɛ even the presence ɛna eprotɛte aberanteɛ no. Enti ɛnyɛ nokorɛ. Enti before a nokorɛ biara bɛda adi no, mehia, mehia aberanteɛ no sɛ wo ne no ne abayɛ no nyinaa ntutu mo anan na mommra Nyame fie. Mommra Nyame fie. Na aha yɛ kwan. Before a. Wobegye me adi sɛ meyɛ nyame nipa, anaasɛ Nyankopɔn na adi me yɛ adwuma awiei mmere mu? Mmere bi a etwaa mu, wodaa so dae sɛ abofra ketewaa bi de blow ma wo wo moma so ne wo hwene. Ade kye a na mogya afiri wo hwene mu. Sɔfo kyea me, wei deɛ nyame nipa, kafra. Ei! Sɔfo magye wo adi, wei deɛ.

Ɔsorosoro Agya, ɛna awia yi, yɛda wo ase. Yɛda wo ase sɛ wode w'ababaa afiri fie abɛto ayewa. Papa, ɛwɔ w'asɛm mu sɛ ɛnnɛ yɛbɛhyia na ɛnnɛ yɛahyia. Bɛka yɛn ho na yɛn nkɔmmɔdi nkɔ n'awieeɛ pɛɛ wɔ wo din mu. Papa, meda wo ase sɛ wama nkɔmmɔdi yi ayɛ Paragua yi dea wɔ wo din mu. Amen.
Nyame nipa wei deɛ awiei deɛ bɔne biaa nnim animfoɔ sɛ yɛ bɔne koraa yɛ hu Ɛyɛm sɛ mede asɛm bi di nkan bɛto wo anim Nyame nipa makyini oo Nyame ɔmfa me bɔne nkyɛ me Kyɛsɛ abranteɛ no a mene no te fidua no mu no Mafa no sɛ me ba. Me maame de me bɛtenaa fie hɔ, na meyɛ ketekete, nti matena fie hɔ ara nyinii ara, ɛnna wɔafa me aka abusua no ho. Na nneɛma bi rekɔ so wɔ abusua no mu a, sɔfo, ɛne yɛ nyan. Ɛne yɛ nyan paa. Seesei no, aberanteɛ no, n'abusua koraa, ne papa koraa frɛ yɛn meeting sɛ wapo ne ba no bla ama no. nyɛ ne ba no ni bio. Enti me ne ne yere no kɔ abisa kakra. Yɛkɔeɛ, asɛm a kɔmfoɔ no ka kyerɛɛ yɛn ne sɛ, Ɔbaa no yɛ bayifoɔ. Ɛno nti, ɛnam so ma aberanteɛ no apamo abaayewa no afiri ne nkyɛn. Sɔfo, seesei meto m'ani nsa. Enti wo ara na obi adi wo ho adanseɛ de akyerɛ me. Enti Agya, mebaeɛ a ne tenten ne ne tiatia ne sɛ mesrɛ wo, boa me ne ɛhwɛ abarimaa no yadeɛ. Hmm, yɛse ɔɔbayifo koraa. Bɛyie na yɛde no ato no so. Dear na megye no di nso.
Biribiara nso Nyame yɛ. Ka w'akoma to wiem. Awurade wɔ tumi sɛ adeɛ a ahinta biara no, ɔtumi da no adi na wasɛe no. Nti ka w'akoma to wiem. Erm deɛ ɔkyerɛ wɔ ha nom nso no, Nyame adom wakyerɛ wo baabi papa. Aha yɛ Nyame din na yɛbɔ. Enti sɛ wɔse bra a, makyerɛ wo baabi papa. Saa deɛ ɛyɛ Nyame fie. Bra sunsum mu kakra.

Ɛnyɛ nokorɛ da. Sɔfo sɛ sɛ sɛ adwoa nyɛ bayifoɔ ei awurade fa mbɔne kyɛ me. Na deɛ tie ni
abranteɛ no deɛ anante anante akyinkyini akyinkyini a mokyini nyinaa moayɛ mfomsoɔ abranteɛ no wɔ innocent. Ababaawa no nso yɛ innocent. Na yareɛ no a abranteɛ no yare no firi ne fie.
Ɛyɛ fie hɔ nipa na ɛyɛ no.
Ɛfiri ne fie. Efie hɔ n'abusuafoɔ no nyinaa menyi ɔhwe. nyɛ ado a, wɔn nyinaa nim yɛn werɛ mu bi. Wɔn ara na ɛyɛ aberanteɛ no saa. Ei! Wɔn ara na ɛyɛ aberanteɛ no saa. Na ababaayaa no, one thing ne sɛ yɛse ababaayaa no, abaayaa no na ɛyɛ bayifoɔ. Wɔnyɛ bayifoɔ. Na Nyame da no adi kyerɛ me sɛ even ne presence na ɛprotɛte aberanteɛ no. Enti ɛnyɛ nokorɛ. Enti.

Hum nti waka ɛyɛ nyame sɛ nyame na before a wobɛ gyimi adi sɛ meyɛ nyame nipa no anaasɛ nyankopɔn ɛna ɛdimi yɛ adwuma ɛreyɛ mmerɛ yi mmerɛ bi atwa mu woda so daɛ sɛ abɔfra ketewa bi ɛde blow ɛma wo wo moma so ɛne wo hwene adekyeɛ na mogya firi wo hwene mu. Sɔfo kyea me. Wei deɛ nyame nipa kafra ei! Sɔfo magye wadi. Wei deɛ magye wadi pɛpɛpɛpɛ ei! Ɛyɛ nyame ɛyɛ nyame ɛyɛ nyame saa nti sɛ wobɛka nokorɛ a Nyankopɔn da no adi kyerɛ me sɛ anisoɔ koraa yɛ pie anisoɔ.

Adagyew yi, ɔbayaa no a na ɔtaa na ne nkyɛn no, ɔma ne sunsum kataa ne so a, woyɛ hwii a na ɛnyɛ yie. Sesei deɛ mekura me kɔn mu atwom. Nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ no anwummerɛ yi ara, yɛyi no firi hɔ, na yɛkora awie na wɔagye no, na yɛyɛ ne ntɛm, ɛnne ɔno ankasa wɔ hɔ yi ara no, wɔn ne no bɛma yɛbɛsi no hɔ nom. Ɔbaahema, mo, yɛn nso yɛda ase paa, na mmom.

Nnsɛ na ano mebaa hɔn ase na obedzi nkɔmbɔ beberee na aka kyerɛ me sɛ menkɔfa adwowa mfa no mboa sɔfo. Maberɛ yie paa. Abaayea yi, sɔfo mesrɛ wo gya me na yɛmpa no kyɛw o. Wai, mafom no. Adeɛ no na yɛ me ne no mmienu pɛ. Yɛn ntam asɛm.

Ɛnyɛ hwee, ɛnyɛ hwee. Enti deɛ mewɔ ka ɛnnɛ awia ne sɛ, Bible se woannyɛ amma wo nua no, ɔno Nyankopɔn nso woannyɛ amma no. Enti sɛ ɛnnɛ obi fom wo na sɛ bio woantumi amfa w'ani anhwɛ wo kokuroko mu amfa wo ne bɔne ankyɛ no a, wo nso wo deɛ ba a ɛyɛ saa because ɔse sɛ woannyɛ amma ɛmmaa part no, woannyɛ amma ɔno Nyankopɔn nso. Ɔba sɔfo Maame, deɛ waka nyinaa me te. Na mɛda wo ase bio nso paa sɛ Nyankopɔn daa no adi kyerɛɛ wo a wo hyiaa no. Na Nyankopɔn wɔ kwan a ɔfa so yɛ ne nnwuma no nyinaa. Me deɛ Nyame anim nokorɛ ni papa, bɛyie me nim ade korɔ. Me nim sɛ bɛyie sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ, sɛ ɛyɛ tuntum, sɛ ɛyɛ fitaa. Me nim ade korɔ. Ɛna hwee nso nim.
Na mennim nea enti a baabi a yɛkɔeɛ no, adeɛ no dane maa wɔkaa sɛ me, mewɔ bɛ, me, ma, mente aseɛ. Na mmom wɔka a, megyae biribiara mu. Yes, megyae biribiara mu. Megyae ama no aka. Mehuu sɛ ɛyɛ biribi na ɛkɔ piaa saa adeɛ no yɛɛ dɛn? Ɛde baeɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛfi Keika abrabɔ mu ama deɛ nnipa bi pɛ sɛ wɔde yɛ no, wɔayɛ dɛn? Ɛyɛ nokorɛ nso sɛ wofirii aberanteɛ no ɛkwan abɛda no bɛkɔ, ɛyɛ wo mpaebɔ ne w'anammɔtuo bi a wotu wɔ Kristo mu na ɛrebɔ no ho ban kora bɛsi saa mmerɛ no. Na meka Nyankopɔ daa ahintadi, ahintasɛm bi adi kyerɛ me mmerɛ a wokasa no. Na ɛnhu yie, but ɛnam Nyankopɔ a yɛgye no adi a yɛde yɛn ho ato no so no, biribiara bɛkɔ yie. Amen. Na ɛne sɛ eh, wo free aberanteɛ no hɔ. Ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɛnnɛ anwumerɛ yi ade nkye aberanteɛ no. Ɛmma so da ɛwɔ Yesu din mu. Yɛhyɛ no wɔ Yesu din mu. Ɛmma so da. Ɛyɛ. Nti
sisi a na sɛ deɛ asie no no, na ɔmo pɛ kwan a wɔbɛfiri mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn atie deɛ na ayɛ wɔn adeɛ. Nti anka. Ɛnnɛ, na awufiri no ho ade nkyɛ. Hwɛm! Aberanteɛ no, wɔayɛ ne ho adwuma wɔ kamp hɔ sɛ wɔn awe nnam akyɛ. Wɔn we nnam akyɛ nti, wɔde no yɛ wɔn ade. Nka adeɛ nnkye aberanteɛ no, but Nyankopɔn a yɛde yɛn ho ato no so nti, yɛnim sɛ yɛbɛdi nkonim. Nyankopɔn yɛ nokwarefo.
Nti agya, yɛbɛyɛ no dɛn?

so. Enti yɛ nso yɛayɛ ready sɛ battle bi a ɛbɛsi biara no, yɛ nso yɛbɛ fight na yɛagye aberanteɛ no asi hɔ. Because Nyame se wode wo ho to no so na ade wo ho to no so yie a, adeɛ nyinaa di boa wo na ɛwie wo yie. Enti Nyankopɔn ayɛ adwuma bi, ɔmma yɛne mo nwu ase. Ɛno nti no, yɛ nsɛ mmerɛ. Mɛpɛ sɛ mode aberanteɛ no bɛba. Ɛneɛ ntɛm so ara. Na yɛayɛ ho adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a attack biara ntim.

Latitude nson hɔ a, ma yɛ su pii sɛ su pe mu, na deɛ Onyame aka abɔ mu no, onipa biara ntumi ntete mu da. Adeɛ bi a ɛwɔ ahyɛseɛ bi a ɛwɔ n'awieɛ. Kyɛ sɛ asɛm wei na ɛdi adanseɛ pefee sɛ afei so ahu deɛ aba. kyerɛ sɛ mama party ho adwiri no to the extent sɛ sɛ mama party sɛ wɔngye hwee ndi a ne da yɛ so no mpo a sɔfo yi daa ne di no wagye adi ama ne ho sɛ ampa sɔfo yi onyame na ɛde ne yɛ adwuma na ade a ɛyɛ me ya to the extent sɛ kyerɛ sɛ oluman wotumi bi yɛse nnɛ yɛde wo ba rebesi gya so anoa ne nnɛn a n'awiei rebɛba. Wantumi ansrɛ anyɛ hwee. Ɔreka ha, kyerɛ sɛ ne werɛ ahow. Na nhyira nka Nyame a ɔbɔɔ soro ne asase sɛ obonifrani a na wabɔ ne poma ntumi mma sɛ yɛne odiyifoɔ bia wɔ asase so a ɔbɛtumi agye aberanteɛ yi. Sɛ wohwɛ a. mama party ne na kyinkyina kyinkyina ne na nante anante yi mama party deɛ na nka ɔbusua no ɔbɛso gya wa mɛhwɛ nkwan mu mara watu ne ho asi hɔ sɛ ɔbɛboa aberante yi ɛne hwɛ ɛde ne kɔ akɔpie sɔfo yɛ ahɔ wada ahintasɛm bi adi ama ohu sɛ sɛ nka ɔma mbɛpie ne hɔnom mpo a ɛpɔ ɔma bɔ yi nka nnɛ yi ɔmo de ayɛ case bɛyɛ hanam ama ɔmo nsɛm Ɛno nti hwɛ sɛ wɔn ho adwiri wɔn. Ɛno mpo menim sɛ adwoa mo kɔbɔ no amanneɛ yi sɛ wɔbɛpene sɛ wɔne wɔn bɛsa aba sɛ deɛ na ɛbɛsi wiase no. Menim sɛ adeɛ bi a ɛwɔ ahyɛseɛ biara no ɛwɔ awieeɛ na menim sɛ ɛnyɛ den a nokorɛ bi nso ɛbɛda adi. Wontumi mfa biribi nsi. Wode esie akɔsi da bɛn na adeɛ bi a ɛwɔ ahyɛseɛ biara no ɛhɔ no na wie yɛ. Ɛno nti sɔfo yɛ sɛ wɔn nka wɔn ho nturu mmirika nkɔfa aberanteɛ yi mmra na adwoa sɛ wɔdi akyiri ko bi a ɔmma ɛno deɛ yɛ nokorɛ because deɛ aduru no yɛayɛ na to the stand sɛ ohu adwoa koraa wɔn mpɛ n'anim po koraa ahwɛ ba sɔfo yi ɛbɛka wɔn abom ama wɔn sɛ ɛnte saa na mesrɛ onyame ahoɔden onyame bambɔ ne onyame tumi ɛne onyame honhom ne ne nwosra sɛ

Sɛ sɛn na yɛn san fa nkɔ na attack biara so ansa mfa nkɔ so fi na me de menim sɛ onyame tumi ɛdɔɔso ɛsen tumi biara ɛno nti menim sɛ attack bi a wɔde bɛkɔ ne so biara no ɛnyɛ adwuma agye abranteɛ no ɛho ayɛ fi anaasɛ ne mmerɛ yɔ bi wɔn ahu ne mmerɛ yɔ anaa ne sinto bi na wɔatumi de agyina so asɔre atia no woyɛfoɔ ne hwan yɛ story bi a abere bia meka kyerɛ sɛ ano ɔden ɛno nti sɛ wonni berɛ agye bere ne nya bere no follow story no ma mo ate nkurɔfoɔ bebree se adɛn nti na delay adwuma wei no ɛnna fam wobɛyɛ de teɛ wie no wasa yɛ rekɔden atom mpo no ɛyɛ ne nna fam ɛno nti yɛ ɔmo ma yɛ berɛ na ɔmo ma yɛ sima na yɛmfa mprepare story no yɛyɛ ne gyasogyaso basaa no a ɛyɛ a na ɛmmoa. Na wonnya ntoboa sɛ, Nhwɛ, na wonte aseɛ yie, na ne yie mu na ɛhia. Wokɔ YouTube a bɔ ayɛ case tv videos na yɛayɛ no ɛdɔɔso na egu hɔnom ayɛ a subscribe to saa channel no ate sɛnea ɛbɛyɛ new video bi aba a wɔn nsa so betumi aka bi wokɔ YouTube kura na abɔ ma ɛnu mehu tv ɛno nso yɛyɛ videos gu wɔ videos etu nipa fo twe nipa firi deɛ ntini nyinaa ho Ayɛ akɔ no kɔ subscribe to saa channel no na yɛbɛ sɛ bɛyɛ adwuma ahyɛ mu kena gidigidigidigidi ɛka wakoma sɛ yɛ bibu a yɛayɛ aboa no onyame nso bɛhyira wo woanyɛ bi anya mmoa yɛ ahyɛ video no na ma wo nua bi nso nsa nka bi baabi a video no aduru no afei na game start afei na ɔko no ɛba abɛ start na afei ana sɔfo no nso ayi ne ti ɛno nti attack mu attack ɛbɛba Na menim sɛ Onyame tumi ɛkyɛn tumi nyinaa. Obi bɛka sɛ deɛ aduru deɛ na story no bɛsi. Mempɛ sɛ mɛka mu nsɛm bebree wate. Ma me ne wo mmienu yɛmmom na yɛnhwɛ deɛ nti a ama mekasa. Yɛnhyia kyena. Onyame bu akyena video wei. Ɛbɛyɛ sɛ ɔsɛ ɔtaa na ɛbɛyɛ yei. Na sɛdeɛ Timothy ti yɛ no at the same time saa so na Joshua ɛso abɛyɛ. Yɛmpɛkyɛ prɛko mpɛkyɛ. Ɛyɛ asɛm o me nuabaa, me nuabɛɛma.